Ech wäert da probéieren, no deer klenger Paus den Niveau ze halen, wat net ganz einfach wäert ginn, no deer exzellenter Aféierungsried vun Ärer neier Presidentin. Dir Dammen an Dir Hären, Léif Kolleeginnen a Kolleegen, léiwe Kolleeg Minister Claude Turmes, léif Kolleegin Deputéierte Francine Closener, léif Kolleeginnen alleguerten, wéi ech viru bal 45 Joer mat mengem Kolleeg Alain Pulli fir d'éischt a mengem Liewen op eng Geschäftsfestversammlung gaange sinn, deemools nach an der Jugendgewerkschaft LAJ, hat ech keng Anung dovunner, dass dat géing eng Bezéiung fir d'Liewe ginn. Haut stinn ech an enger ganz anerer Fonctioun hei virun Iech a sinn dankbar, fir kënnen virun der gréisster Gewerkschaft vum Land hei d'Wuert un Iech ze riichten. Wéi ech gëschter mer Gedanke gemaach hunn, wat ech an dëser Ried sollt soen, hat ech de Choix, ob ech eng political correct Allerweltsrieds sollt halen oder ob ech éischter sollt mengem Prinzip trei bleiwen a vun der Long op d'Zong schwätzen, mam Risiko mer och emol heiansdo de Mond ze verbrennen, well dat eent oder anert wat ech wäert soen, deem engen oder anere vläit net zu 100 Prozent wäert gefalen. Der kënnt herno selwer decidéieren, wat dobäi erauskom ass. Fir d'alleréischt erlaabt mer, Ärer nei gewieltener Presidentin meng allerhäerzlechst Gléckwënsch auszeschwätzen an him eng glécklech Hand fir déi nächst Joeren ze wënschen. De Fait, dass mam Nora fir d'éischt eng Fra un der Spëtzt vun der gréisster Gewerkschaft steet, huet verschiddener hei am Land jo bal aus der Këscht sprange geloss. An esouguer déi gréissten Tageszeitung dozou bewogen, dem Nora op der Säit 2 an 3 e ganz groussen Artikel ze widmen, dat jo scho bal enger Adelsbrechung gläichkënnt. Firwat eigentlech Misst et net scho längst eng Selbstverständlechseet sinn, dass och eng Fra dës grouss Verantwortung kéint a kann droen? A firwat gëtt net iwwer eng ganz Rei vun anere Qualitéite vun Ärer neier Presidentin geschwat, zum Beispill seng Fäegkeet zur politescher Analys, Seng Fäegkeet a seng sozial Intelligenz, fir seng Gespréichspartner ganz séier a ganz richteg anzeschätzen, a säi Gefill, fir kënnen ze vermëttelen oder awer haart ze verhandelen, wann et da muss sinn. Ech muss soen, dat sinn nëmmen e puer vun deene Qualitéiten, déi ech bei Ärer neier Presidentin a kuerzer Zäit kenne geléiert hunn an déi mech op dat héchste Mooss beandrocken. Well ech weess, dass se d'Resultat si vun engem haart erschaffene Léierprozess. Dir Dammen an Dir Hären, ech sinn iwwerzeegt, dass Där e gudden, dass Där dee richtege Choix getraff hutt, wéi dat d'Nora Back zu Ärer neier Presidentin gemaach huet. D'Nora, an ech mengen, hatt ass sech dat bewosst, huet grouss Schung ugedoe fir an d'Fousstapfen ze klamme vun engem John Castegnaro, engem Jean-Claude Reding Oder an engem Enn der Rëllchen. Mee ech sinn iwwerzeegt, datt hatt d'Gewerkschaftsbewegung, a speziell den OGBL, genau sou wäert präge wéi seng dräi Virgänger. Ech freeë mech elo schonns op eng gutt Zesummenaarbecht. An deen Term Zesummenaarbecht ass net ganz onschëlleg gewielt. Engersäits well mer vill Aarbecht wäerte virun eis hunn an enger Welt, déi sech rasant ännert, an anerersäits well ech fest dovun iwwerzeegt sinn, datt mir nëmmen zesumme kënne virukommen. Dëst zielt ënner anerem fir dat net ëmmer einfacht Zesummespill tëschent der Politik am Allgemengen a menger eegener Partei am Speziellen an der Gewerkschaft. Et zielt awer och fir d'Kohärenz vun der gesamtener Gesellschaft, wou net dierf zougeloss ginn, dass gewuesse Weeër vum sozialen Dialog muttwëlleg beschiedegt ginn. Et gëtt keen, mat deem ech iwwer déi doten an aner Froe méi oft geschwat, leidenschaftlech diskutéiert a gestridden hunn, wéi mam Else Rölschen, Ärem ausschiedenden President. Heiansdo hu mer gestridden wéi d'Buuschtebener, an engem Mooss, datt et fir déi aner Bedeelegten, ech denken haaptsächlech un eis Fraen, schwéier ze erdroe war. Mee ech weess awer, datt déi Diskussiounen ënner an engem géigesäitege Respekt geschitt sinn. an engem Geescht vu laanger Frëndschaft, déi ganz villes aushält. Änder, ech weess, däin Asaz, wou et ëmmer der Verbesserung vun de Liewensbedéngunge vun deene Leit geschëlt, oder war ëmmer den Verbesserung vun de Liewensbedéngunge vun deene Leit geschëlt, déi musse schaffe goen, fir iwwert d'Ronnen ze kommen. An dofir meng ganz grouss Unerkennung, mäin héije Respekt an e grousse Merci am Numm vun Dausenden an Dausende vu Leit. Du hues zesumme mat denge Kolleegen en onschätzbaren Déngscht am Interêt vun der ganzer Gesellschaft geleescht, well all Schrëtt, dee mer a Richtung vu méi sozialer Gerechtegkeet maachen, och e Schrëtt ass a méi a Richtung vu méi sozialem Fridden, a Richtung vu Fridden a Fräiheet am Allgemengen an a Richtung vu Gléck a Léift vun deene Leit, déi mär ze vertrieden hunn. Pass op dech op en Dach a bonne Chance fir deng weider Erausfuerderungen. An déi nei Erausfuerderunge riskéieren méi séier a méi drakonesch op eis duerzekommen, wéi mer eis et haut vläit kënnen virstellen. D'Regierung huet sech en ambitiéise Programm ginn, wéi mer d'Aarbechtsrecht an Zukunft kënnen, jo sollen, moderniséieren. Fir eemol hate mer dofir och d'Recht op e grousse Luef vum OGBL an dofir och e grousse Merci. Jo, mär brauchen nei Regelungen am Beräich vun der Interimsaarbecht zum Beispill, fir d'Salariéë vis-à-vis vu verschiddenen Excèsen ze schützen, Éischt Virschléi, dat wësst Der, leien um Dësch. Jo, mär brauchen nei legislativ Texter, méi Ressourcë fir eng ITM an d'Lag ze setzen, dass se hirer Uraufgab, der Kontroll vum Aarbechtsrecht, och kann nokommen. Jo, mär brauchen nei Regelunge vun der Médecine du Travail, vum Reklassementsgesetz insgesamt, well mer engersäits net wëllen nokucken, wéi richteg krank Leit nach ëmmer net genuch sozial ofgeséchert sinn, an op där anerer Säit Net krank Leit, oft an der Complicitéit matt hire Patronen, probéiere vum System ze profitéieren. Jo, mär brauchen nei Regelungen fir de Plan de maintien de l'emploi a fir d'Plans sociauxen, well et net hinnehmbar ass, dass eesäiteg déi Beschäftegt mussen duerhalen, wann et zu Restrukturéierunge kënnt. Jo, mär brauchen allgemeng e méi modernt Kollektivvertragsgesetz, wat méi sech d'Villbeschäfteger an den Aarbechtsverhältnis bréngt, wat duerch Kollektivvertrag ofgeséchert ass, well mer net wëllen zouloossen, datt et am netëffentleche Secteur zu ëmmer méi grousse Clivagë kënnt tëschent deenen, déi iwwer e Kollektivvertrag verfügen, déi 30 a méi Deeg Congé zur Verfügung hunn, déi besser Paien hunn, déi besser Conditions de travailen hunn, besser Formatiounen, et j'en passe. an deenen, déi op där anerer Säit sech musse mam gesetzleche Minimum zefridde ginn. Jo, mär brauche mat Sécherheet e Recht op Formation continue an enger Aarbechtswelt, déi sech rasent ännert, well nëmmen déi, déi eng gutt Formatioun hunn, och prett si fir den Aarbechtsmoart vu muer. Jo, mär brauchen den Droit à la déconnexion, sou wéi och d'CSL en op deem leschte Colloque diskutéiert huet, well mer net wëllen hunn, dass Mënschen 24 op 24 Stonnen am Dingscht sinn, an dat op d'Käschte vun hirer Gesondheet oder hire Famill. A méi wéi néideg brauche mer och nach weider Regelunge fir eng besser Vereinbarkeet vu Beruff a Famill, sief et den Droit au temps partiel oder den Droit op de Congé parental plus, sou wéi et och am Regierungsprogramm Virgesinn ass. Ech kéint dës Lëscht lo nach beliebeg weiderfueren an Der wësst, vu wat ech schwätzen. Mee ech halen hei op, well ech wëll de Fokus ganz konkret riichten op dat, wat mer a mengen Aen am dringlechste brauchen, wa mer alleguerten déi Saachen, déi ech elo grad hei opgezielt hunn, och wëllen ëmsetzen. An dat ass eng regelrecht Strategie, e koordinéiert Virgoe. Grouss sozial Fortschrëtter brauchen, an d'Geschicht beweist dat, Ëmmer zwou Saachen, éischtens, déi politesch Kräfteverhältnisser mussen esou sinn, datt Fortschrëttler och méiglech sinn, an zweetens, déi Fortschrëtter musse gedroe gi vu breede Schichte vun der Gesellschaft. A wa mer eis déi éischt Virbedingung ukucken a probéieren, net alles schéinzerieden, da muss ee jo feststellen, datt mer eng Regierung hunn, déi op där enger Säit e ganz kloere Programm huet, mee wou awer och aner Pisten opgewise ginn, wou nach net alles am Detail gereegelt ass. Dat ass och bei der Envergure vun esou engem Regierungsprogramm guer net méiglech. An et sollt ee bei all deem och net vergiessen, dass een et mat enger Regierung ze dinn huet, wou dräi Parteien dra sinn. Dräi Parteie mat verschiddene politesche Prioritéiten, mat differenzéierte Programmer, mat ënnerscheedleche Leit an ënnerschëdlechen Meenungen. De Claude Turmes, deen hei no mär schwätzt, an ech huelen un, vill iwwert d'Klima, wat jo och bei der Presidentin e grousst Thema war, gesäit net nëmmen aneschters aus wéi ech. En denkt och a villen Saache ganz aneschters ewéi ech, och wann en fir d'Geléigenheet vun dësem Kongress e schéint rout Hiem ugedoen huet. Mee néierens steet an eisem Koalitiounsprogramm, dass elo beemol aus dräi Parteien eng Partei giff ginn, dass mer praktesch zu engem siameseschen Drilling giffe mutéieren, nëmme well mer am Intérêt vum Land eis op e gemeinsame Programm gëeenegt hätten. Et gëtt Ënnerscheeder an der politescher Zesummesetzung, net nëmme vun de Koalitiounsparteien, mee vun de Parteien insgesamt. An et ass derwäert, och als Gewerkschaftler, sech genau unzekucken, wat deen een oder anere seet a mécht. Et gëtt Ënnerscheeder an der Ausrichtung, an der Prioriséierung an och iwwert de Wee, wéi mer musse goen, fir gemeinsam Ziler z'erreechen. An dat ass och gutt esou, dass et déi Ënnerscheeder gëtt, an ech sinn och frou, dass et se och nach wäert an Zukunft ginn. Elo huet d'Regierung an der Diskussioun ronderëm de Klima virgeheit kritt, si géif sech ze vill Zäit loossen, fir déi national Klimapolitik an déi richteg Banen ze lenken. Ech géif mer wënschen, dass mer net esou wéineg oder net esou vill iwwert d'Form géifen diskutéieren, mee vläit vill méi iwwert den Inhalt vun deem, wat d'Regierung am Beräich vum Klima diskutéiert an decidéiert huet. An ech sinn dovun iwwerzeegt, dass de Claude nach méi genau wäert drop agoen. Ech sinn immens houfreg, dass mer zum Beispill eis dat éiergäizegt Zil gesat hu fir eng Reduktioun vu 55 Prozent an net nëmme vu 40 Prozent ze maachen, wéi dat international vun eis verlaangt ginn. An nach vill méi houfreg sinn ech drop, dass mer dat éischte Land op der Welt sinn, wat an engem Gesetz ganz kloer seet, dass mer mussen eng sozial Klausel beuechten bei eiser Klimapolitik. Am Kloertext heescht dat, dass all Mesure, ech betounen all Mesure, déi am Kader vum Kampf géint de Klimanoutstand wäert geholl ginn, gepréift gëtt op hir sozial Verträglechkeet a gegebenenfalls sozial gestaffelt kompenséiert gëtt. Dat ass d'Viraussetzung, fir datt d'Leit déi Politik, déi mer am der Klimaberäich wëlle maachen, och mat wëlle goen, datt se bereet sinn, dat, wat virginn ass, och mat ze droen. Mär sinn an deem dote Beräich duerch déi Sozialklausel Weltspëtzt, wegweisend fir vill aner Länner, a mär sollten eis net schummen, dat och ganz kloer ze soen. A well mer et esou an net anescht maachen, brauche mer och keng vu schwaarzen a bronge Kräften ënnerwandert gilets jaunen op de Stroossen, déi musse streide fir Steiererliichterungen oder fir 100 Euro méi am Mindestloun ze kréien oder fir d'Defiskaliséierung vun den Iwwerstonne kënnen ze erreechen, well dat alles Saache sinn, déi mir hei zu Lëtzebuerg scho längst ëmgesat hunn a scho längst hunn, zum Deel op Grond vun einfache politeschen Entscheedunge vun der Regierung, mee zum Deel awer och op Grond vun engem ausgibege Sozialdialog, dee mer an der Vergaangenheet eis verschriwwen haten an deen, an dat wëll ech hei am Numm vun der ganzer Regierung soen, dee mer och an Zukunft wäerten héichhalen. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, et ass also net esou, Wéi dat aus verständleche Grënn heiansdo duergestallt gëtt, dass fir all d'Wohltaten just déi zoustänneg sinn, déi gefuerdert a gekämpft hunn, a fir all déi negativ Aspekter anerer d'Verantwortung ze iwwerhuelen hätten. Fir dat nach méi kloer un e puer Beispiller ze illustréieren, Den Erhalt vum Index war eng Gemeinschaftsproduktioun vu gewerkschaftlechem Asaz a parteipolitescher Iwwerzeegung an Endurance. E gewonnene Streich am Fleegesecteur, wegweisend fir eist Land, ass der Hartnäckegkeet an der Solidaritéit vun deene Betraffenen ze verdanken, déi hu missen alles ginn, fir ze gewannen, awer och dem Drock, dee vu politescher Säit op déi ëffentlech Patronen gemaach ginn ass. Eng hallefwegs fair Aarbechtszäitreegelung mat kloere maximale Referenzperioden a Congéskompensatiounen war méiglech, well déi politesch Relaisen do waren, fir déi berechtegt Uleiese vun de Salariéen, virgedroen haaptsächlech duerch den OGBL, och kënnen ëmzesetzen. Déi Beispiller weisen, Politesch Erfolleger si méiglech, mee si musse gutt duerchduecht an exekutéiert ginn. Et ass gutt, datt et eng Gewerkschaft gëtt, déi Drock op de lénke politesche Skektum mécht, fir datt deen net vergësst, wou en hierkënnt. Mee déi, déi Drock maachen, sollten hirersäits ni vergiessen, datt de politesche Géigner net lénks vun der Mëtt steet, mee op enger ganz anerer Säit sëtzt. Mär wëllen, wa mer wëlle virukommen, brauche mär en Zesummespill vun alle fortschrëttleche Kräften, jiddwereen op senger Plaz, jiddwereen mat senge Contrainten a jiddwereen a sengem Rôle, mee gëeent am Wëllen, dësem Land a senge Leit ze dingen an et zu enger Plaz vun der Hoffnung ze maachen, zu engem Land, dat Mënsch an Natur respektéiert, zu engem Land, an deem et sech gutt liewe léisst a schaffe léisst, an deem ee fir eng fair Aarbecht Och eng fair Pai kritt, mat där ee sech dezent kann e Liewe leeschten, ouni ze fäerten, mussen an d'Prekaritéit ze falen. Eis Virgänger hunn dat Zesummespill vun de Kräften, déi politesch Symbios à la perfection maitriséiert, zum Wuel vun de schaffende Leit an der Gesellschaft tout court. Et gëtt iwwerhaapt kee Grond, firwat dass dat eis net och genau sou gutt gelénge sollt. Mee mär däerfen ni aus den Ae verléieren, dass mer och nach aner Partner am Boot hunn, déi och hir Sensolibilitéiten hunn, déi mussen a solle respektéiert ginn. A China soe se, de Kompromiss ass ëmmer ee virleefegen Erfolleg. An ech soen hei zu Lëtzebuerg, jo, ee virleefegen Erfolleg, mee eeben och een Erfolleg, Hei zu Lëtzebuerg huet d'Fäegkeet zum Kompromiss dozou gefouert, datt mir nach ëmmer a bei wäitem déi beschte sozial Systemer a Rechter hunn, queesch duerch Europa a wäit doriwwer eraus. An et geet drëm, se an Zukunft ze verteidegen a souguer nach auszebauen. An et ass zumindest onfair, déi, déi de Kompromiss ëmmer erëm mussen ëmsetzen, fir deenen ze ënnerstellen, se hätten déi gemeinsam Wäerter aus dem Bléck verluer. Madame Presidentin, Dir Dammen an Dir Hären, erlaabt mer, nodeems mer an deene leschte Wochen am Kader vun deene schiedlechen Diskussiounen ronderëm de Sozialdialog am Allgemengen a ronderëm de Fonctionnement vum CPTE am Besonneschen, Eppes Kuerzes iwwert d'Roll vum Aarbechtsminister ze soen, iwwert déi jo vill spekuléiert a geschriwwe ginn ass. Ech wëll hei mäin perséinleche Coming Out maachen. Éischtens weess ech ganz genau, datt ech als Aarbechtsminister net alleng d'Meenung vun deem klengen Escher Aarbechterjong mam roude Fändel aus der Jean-Jaurès-Strooss ze vertreiden an ze vertriedegen hunn, mee datt ech de Vertrieder vun der gesamtener Regierung sinn, also och d'Meenung vun der gesamtener Regierung muss ëffentlech vertrieden, mee zweetens fir sech awer ganz genau an nach vill méi genau an nach vill méi präzis och, datt ech un d'Kraaft vun deem Gudde gleewen, datt ech ni wäert ophale fir de gesellschaftleche Fortschrëtt ze wierken an anzetrieden an datt ech déi, déi d'Konfrontatioun provozéiert hunn, mech ni wäerten als neutrale Beobachter erliewen, well ech a. Kee neutrale Mënsch sinn, et ni war an och ni wäert ginn, an dann zweifelshalls weess, wou ech muss ze stoen hunn. A B, well et och komplett falsch ass, d'Regierung am Kader vum Sozialdialog esou duerzestellen, wéi wann si nëmmen d'Roll vun engem neutralen Arbitter ze spillen hätt. Dat war net esou an dat wäert och an Zukunft net esou sinn. D'Regierung ass hei en Acteur, déi e Regierungsprogramm ëmzesetzen huet, déi Verantwortung huet, dat Land an alle Gebidder esou opzestellen, dass et prett ass, fir den Erausfuerderunge vun der Zukunft kënnen optimistesch entgéintzetrieden. An dozou gehéiert nun eemol och d'Aarbechtsrecht an d'Moderniséierung vum Aarbechtsrecht, dass mer engersäits d'Betriber kënnen schütze virum onlautere Konkurrenzpraktiken an anerersäits d'Salariéen vis-à-vis vun den Excéen an Ausnotzunge protegéiert ginn. Dat ass den Aarbechtsprogramm, dee virgeschriwwen ass, an dat ass och dat, wat mer wäerte maachen. Mat oder ouni konstruktive Beitrag vun deem engen oder aneren, dee mengt, säin Ego wär méi grouss a méi wichteg wéi déi berechtegt Uleies vun Dausende an Dausende vu schaffende Leit. Et wier net deen éischten Zuch. A glécklecherweis hutt Der jo zanter gëschter eng ganz Rei vu Spezialiste vum Zuch an Äre Reien. Et wär net deen éischten Zuch, deen och géif ganz sécher an d'Gare erafueren, ouni datt eng Rei vu wichtege Passagéier dobäi wären, well se vergiess haten, den Zuch mat Zäit ze huelen. Madame Presidentin, Nieft dem sozialen Asaz vun Äre Memberen huet Är Gewerkschaft zanter hirer Grënnung ëmmer gewousst, wou se ze stoen hat, wann et ëm allgemeng gesellschaftspolitesch Theme gaangen ass. Zulescht war dat de Fall, wou Där déi Jonk ënnerstëtzt hutt an hirem Bestriewen, beim Klima ze rette wat ze retten ass. Är Sprooch war kloer, wann et ëm Froe vu Krich a Fridde gaangen ass, an der Vergaangenheet an och an der Géigenwaart. Där wësst, wou Der stitt, wann et ëm d'Fro vu Gläichberechtegung vun de Geschlechter geet, wann et dëms geet, d'Diskriminéierung op alle Gebidder ze bekämpfen. Där leescht offene Widderstand géint nationalistesch, populistesch an esouguer faschistoid Tendenzen an eiser Gesellschaft. Är Messagë géint Haass a Gewalt, géint d'Ausgrenzunge vu Leit, déi vu wäit hier kommen, well se viru Krich an Ënnerdréckung hu misse fortlafen, ware vu klorer Däitlechkeet. All dës an aner politesch Deklaratiounen, déi kloer Prise de positionen, maachen, datt Där eben vill méi sidd wéi just e klengen Not in my backyard Veräin vun niewendrun a vill méi sidd wéi just de Comptabel vun de Paien vun Ären Memberen. Neen, an och wann et deem engen oder anere Margaret Thatcher Verschnëtt net gefällt, an och wa verschidde Leit scho mof am Gesiits ginn, wa se nëmmen dat Wuert Gewerkschaft héieren, an och wann déi et schwéier ze begräifen hunn, mee et wäert näischt drun änneren, Där sidd ee vun de groussen an entscheedende politeschen Acteuren hei am Land un der Gestaltung, wéi dëst Land soll ausgesinn, wéi dëst Land soll gemaach ginn, fir dass och déi Jonk nach eng Chance hu kënnen, schéin a flott an dësem Land ze liewen. Där verdankt dat dem Courage an der Ausdauer vun Äre Memberen an deem, wat Är Virgänger opgebaut hunn. D'Regierung ass sech der Roll vun dem OGBL hei am Lond, déi den OGBL hei am Land spillt, voll bewosst a wäert Äerch ëmmer dee Respekt entgéintbréngen, deen Där och verdéngt hunn. Mär sollten awer hei keng falsch Verspriechunge maachen, keng falsch Hoffnungen schüren. Mär wäerten, an dat läit an der Natur vun der Saach, net ëmmer déi nämmlecht Meenung vertrieden, mee mär wäerten zesumme probéieren, dëst Land nach méi gerecht, nach méi solidaresch an domatter nach méi schéin ze maachen. Dorops ginn ech Iech mäi Wuert. Ech wënschen dem Kongress eng flott Continuatioun a soen Iech villmools Merci fir d'Noulauschteren.